Chibai leh vek u le, ka channel min lo thlir chhawp thin tu te in lo dam thin em? Ahh vawiinni chu hei India lay over ka rawn nei a, ahh India ah pawh hetah Kerela ih khawpui pakhat Calicut tih ah a nia, tunah hian ah hei chhun dar sawm pahnih leh chanve a ria tukin zing dar India sana dar li velah hian kan rawn tum fel a, chuan naktuk zing dar thum velah kan thlawk let leh ang a Qatar lamah. Indian flights hi lay over hi kan ngah lutuk lo a he lampang South India lampang ah hlir hian a bikin north lampang phei chu hei darkar thum leh a chungve vel lek thlawk te nih vang hian lay over kan nei thin lo va chung te avang chuan India rawn kal hi ka duh thin a lay over thla ka dah ve kha tel nei ka duh thin avangin ka request a tun flight pawh hi hei vane thlak deuhin ka dawng hlauh a vawiinah bazar hei shopping ti turin Ka rawn kal vang vang a ka tar atangin chuan kan kan thlenna lai hotel hi hei Calicut khawpuiah pawh hotel Laili lai ania hotel bulah hian mall hrang hrang a awm teuh a hei thil mamawh lakna tur ang vel kha han tih tur em em han plan em em shopping bakah hian ka nei lo a khawpui chhungte pawh fanna hun Nei tur a ngai la. Kan bazar deuh nawk nawk ang a, chuta hun kal a nei dan a zir chuan khawpui chhung, khawpui chhung vek chu ni tho naiin heta ah eng nge i Calicut hi tuipui kam bula awm a nia hei Chennai khawpui tih ang hian maw ah a zau ve em em a, fan tur a tam ve lutuk a, chu chu ka hman a nih chuan ah ka kal ang a, ka bazar rei dan a zirin kha ka ni se ah engrawh aw room room tour kan nei leh lawk ang room tour. Tia luh chiah hian hei wash room a awm nghal a, wash room pawh a zau tha khawp mai a, hei shower chuan toilet hengtei ka la gas pahnih ka dah a, chuan hetah hian cupboard lian deuh a awm bawk a, so. A room hi maw a zau tha lutuk tiang vel hi doha ka room kha ni se chuan nuam ngawt ang hmm. tuna a view tuna hen chhawng sawm pathumna ka awm maw hotel hi a sang ang reng a hei chuan hei hi Calicut khawpui ka room atanga a lan dan ania Calicut khawpui hi Kerala state khawpui lian te zing a mi a nia. Trivandrum, Kochi tih lo ah chuan a lian pawl a nih ka ring a, pathumna vel a nih ka ring a, ka kal tawh a hei ka lo observe dan chuan. khu in hmuh ang kuan kan awmna lai hi business area khawpui laili ah tak a nia hei a bul hi mall mall hrang hrang mall lian lem lo mahse chi hrang hrang a awm teuh a bazar na tan chuan duhthusam a nia chuan sawi sawi laiah sawn tuipui kam in a hual vel bawk a tah te sawn kal a chak awm a mahse a ka kal ka ring lo. Doha hei aia beach tuipui kam mawi kan ngah lutuk. Doha pawh kan kal peih lo a helai a deih deih kal kha ka peih lo. Ka in peih thaw khat tawh a ka chhuak thla phawt ang a ka muang duar duar chuan hun a kal zel a tunah hian dar sawm pahnih leh a chanve pel tawh a dar nga velah tal let leh a mut leh phawt ka duh dawn a flight let leh hmain. Kan inchhuk thla phawt a nia hotel lobby ah. Nichina ka rawn sawi tawh ang khan kan hotel thlenna bul vel hi hei. Thil leina tur vel a hnaia mawl vel hrang hranga awm avangin tian ke in ka chhuak mai a, a hla lo a tian ka va thleng nghal mai a. Tuna ka kalna mawl hi Gokulam mawl tih ni a, hotel atang hian minute sawm uak vel ania minute sawm ke a kal vel ania, a hei hi Calicut ah chuan mawl lian pawl ti mai ang a, a lian ber chu ni lo a mahse tlem a lian ve deuh pawl an neih chu nia. Pathian hei ka va thleng phei a, mi pawn lo awm ve nial nual a. A hmasa ber atan Nykaa ah ka kal phawt a, helai hmun hi skin care product hrang hrang an zawrhna hmun a nia, brand hrang hrang a awm a, face serum te leh facial cleanser vel ka va en phawt a. Chuan hemi zawhah hian
Jockey-a ka kal leh a, Jockey-a hian undergarments te leh aah enge tawnzau ilo vel te ka mamawh a, ka va lei leh zawk zawk a. Chuan hemi zawhah hian Westside-a ka kal leh a, Westside hi Bangalore ka awm lai khan, An product hi ti mai ang. An nei nalh ve thei lutuk a, mahse helai tuna Calicut-a ka kalna hi chu a mall a lo tel zawk bawk nen an outlet hi rian lo a, ka duh ang ka hmu thlawt lo a, mahse hei khan enkual ang zawk zawk tho a, ka duh ang ka hmuh loh avangin rei pawh awm lovin ka chhuak leh nghal a. Hetah a kilah hian Mamaearth outlet a lo awm a, Mamaearth hi ka hman nasat ber te zing a mi nia, face wash leh sunscreen te tiang vel moisturizer te heng ho bak hi ka hmang ngai lo a, hemi te product bak hi enge keimahah chuan natural thei ang ber tih ang hei ayurvedic lampang tiang hi ka hmang nasa a, hei option pawh an nei tha khawp a. in lo hmang ve thin dawn nia. Hemi zawhah hian groceries shopping nei turin ka chhuk thla leh nghal a, ground floor ah dhania te, tomato te leh chi hrang hrang ka in lei nual a, ka in khai bawr ang reng khawp a, ah tian hotel ah ka let leh phawt a, ah ka in ken bawr em avang in tiang zawng zawng nena chhuah kha chu ka peih chiah lo a, hemi vang hian hotel ah ka let leh te te a. lum tuk lum lutuk lum tuk azual pui ka bazar zawa lunch ka lei lo a Hemi zawhah hian lunch ei turin ka chhuak leh anga tlema zawng bazar tur ka la nei a. Tin ho chu kan dah rih ange ti hian nakin a haw leh hun a, rem fel a. A lum reuh lutuk a maw Calicut hi rin aiin, mahse doha ngaihtuah Qatar te ngaihtuah chuan a la nuam lutuk maw ruak. Ka skin care min rawn zawt peih deuh deuh ho kha hei bak hi ka hmang lo aw, Mamaearth bak ka hmang ngai lo, engmah ih thil man sang deuh deuh eh cosmetic man to deuh deuh ka hmang ngai lo, heng ho hi a ni mai thia sunscreen, moisturizer leh ah face wash heng ho hi a ni mai aw. Minute nga ka thu lawk ang a chuan ka chhuak leh ang. Uber ka book a ka chhuah lehna turin hei ka nghak a a rawn thleng nghal mai a tian ka kalna tur hi a hla lutuk lo a minute sawmpanga vel tlan a nia.

Tian tlan kual pahin khawpui chhung an street velin hmuh ve duh takin tian tian ka rawn la kual a, ka rawn zep tel nual a nih hi. Ka lo awm ve tawhna thin Bangalore khawpuite nen kan khaikhin a, han khaikhin chi zia zang chu ni lo mahse a pui ve khawp mai an khawpui pawh mihring pawn tam thaw khat. Kalkawngah tlan laklawh laiin bubble tea an lo zawrhna ka hmu fua hei kan in drop tir te te a. Kan lei leh te te a chuan ahh hemi zawh hian ahh sm street a kaltum kha ka nia tian kan peng leh phawt a sm street a ka kalna turin tian hran pah in kep ka buk leh a ka nghak mek a nih hi hei a rawn thleng nghal mai a kep pawh. Ka awm chhunga ka notice pakhat chu helai khawpuiah hi chuan. Hei metro te tih ang vel kha a awm ve lo a, public transport ah bus leh auto tih vel hi an hmang nasa em em a, nawlpuiin bus an hmang nasa helaiah chuan maw. Ka kaltumna ber SM Street an tih chu tian ka va thleng phei a, helai hmun hi Calicut khawpuiah chuan sumdawnna hmun lian ber ah an eng nge ah street lian ve ber lun ber kha tih ang kha nia khi thawmhnaw hmun pui ti mai ang tiang hrang hrang an zawrhna kha nia. a engtiah lual chu ka va lei lem chuang lo a tian ka va tei vel mai mai a a hmun va hmuh hrim hrim ka duh vangin. Ka rawn sawi tawh ang khan mipui nawlpui hian vei vah nan hian bus an hmang nasa em em a, khawi hmun pawh hi bus in a connect vek a khawpui chhung hi bus station lian deuh deuh te pawh a awm teuh a. Kan vak kan vak phawt a, ka in vak ril tram a niang hei restaurant ka hmu hlawl la, Latin street tih restaurant a lo awm a tah hian lunch ka la ei lo avangin ka ril a tram ang reng tawh lutuk a, Ka han chho a, an ni hi an lo in hawng deuh chiah a, an lo la tam lo a. An staff te bak hmuh tur an lo la awm lo a, customer phei chu an lo la nei lo a. A hmun hi a nuam reuh lutuk a, a dawr hming Latin Street tih ang deuh hian hei a building te tih ang ih. A hmun leh hmate pawh hi Latin style deuh deuh in tian an lo tia a nuam reuh lutuk a, an inhawn chiah vang hian item an la nei kim lo lutuk a, awm awm kan chah deuh tawp a, arsa chicken wings ka chah a, ka ril atram tawh em avangin in siam zawh theih hmasak ber ka lo ei tawp ang ka tia hei arsa min rawn pe a, an siam tui khawp mai an arsa pawh. Lunch te kan ei zo a ka let leh a kan hotel thlenna bul lawkah hian smart ah bazar a awm a smart bazar hi a hma big bazar tia kan hriat lar thin kha a nia offer an lo nei tha khawp a tiang hei ka na chin a ka lei ah bak ka lei vang ho lei leh turin ka lut kawi leh a. An ngah khawp a product hi chi hrang hrang thawmhnaw te leh enge cosmetic mai bakah inchhungkhur bungrua te thlengin groceries thlengin te an neih vek a bazar a nuam khawp mai ngatinge ka tara i lei loh in lo ti mai thei a. Qatar hi a expensive ve lutuk a, chu bakah India kal ka chak chhan pawh mahni duhthusam ang ngei kan ei chak ang tiang hi hei a tam a, mahni rama an thar ngei kha ka hian a hre ve thin a, import vek a nia Qatar ah hi chuan, chungte avang chuan a nia Indian lay over neih hi ka chak em em na chhan pawh.
hei hotel ah ka let leh chiah a ka chhuak ni leng chiang khawp mai bazar hnem ania hei ka la bazar hnem lo mah mah zawk hei kalikat hi chu khawpui lian teh luah ni lo a brand tam tak kha ti ang kan lei duh ang zawng kha a tam lutuk lo a lawk awm view ka hmuh ang chu hotel tihian dar sarih leh a chanve a ri dawn a, zian dar serh leh chanve dar sawm pahnih leh minute sawm panga wake up call a nia chuan dar sawm pahnih leh minute sawm panga hotel atang kan check out a ngai a ni darkar li vel mutna hun ka la nei a dar riat atanga ka mut tan chuan. la tawk viau pu lah ka zu kal dawn maw ni chu ka ti a mahse um diary a an khar tawh dawn a bakah pu lah ka kal leh ni chuan ka mu rei lo ang tih ka hlau bawk sia ken ken bual anga eng pawh ni se ka channel te min lo thlir chak leh thin avangin ka lawm em em a chuan ka channel min lo la subscribe lo a ni chuan min lo subscribe sak tur han ka rawn dil bawk cheu a. Ka rawn ngen bawk che wa, ka lay over leh vela rawn vlog leh ka tum anga tun atan chuan in mang tha phawt meng u aw, ni phawt u, ni hman nuam vek u le, bye bye u le.